Ev dem û hemî demên we baş bin gelî te me ji qanên hêja. Ez bihêvî me ku hemî di xêr û xweşiyê de bin hûn û malbat û zarokên xwe ve. Ez îro dest bi weşanek zindî ji bo fêrkirina zimanê Kurdî dikim. Bêyî me ku li gor dilê we be. Li destpêkê ez kesê min nas nakin, ez dixwazim xwe bi we bidim naskirin. Ez Mistefa Hennan ji Efrînê gundê Hebû me. Min di sala hezar û neh sed û heştê û şeşan de li Zanîngeha Helebê Beşê zanyariyê yani biyolojiya min xwendiye û standî û ez li Efrînê dimam. Di sala hezar neh sed û sêzdan de jî ez neçar bûm derketim derve yê Efrînê me berê xwe da Tirkiyê û em niha jî li Almanya dimînin û spas ji we re. Birader no berî vê heva vîdeoyê sisiyê ye ê çarê ye ez diweşînim berî vê sê vîdeo min daxistibûn yek ji bo zarokan berî vê di sê roja daket û di du jî ji bo rêzimên min daxistibûn û her kesêk dixwazê wan vîdyoyan bibînê kane li ser kanala Dengê Efrînê me bişopîne û têbînên xwe pêşinyarên xwe jî li bin vîdyo binivîsîne. Wek kema gotin kurt ez dixwazim bikim ji her kesê li me guhdar dike wekî dibê ji ber girîngiya zimên Birodern û ziman, zimanê me Kurdî wek hemî heyînên gelê Kurd di rewşeke xerab de ye wekî dibêjin. Yanê dijminê me her dem êrîşî her tiştî me dike. Ji ber vê yekê divê em li zimanê xwe xwedî derkevin û zimanê xwe fêr bibin û fêr bikin. Xem nake tu çend zimanan zanê û bi çi zimanî zanê biaxivî an fêr dibî lê zimanê xwe ji bîr meke. Ji ber ku ziman hebûna me ye û nasnama me ye û spas ji we re. Em ê niha dest bi waneyek nû bikin. Navê waneyê jî ez dixwazim tiştî din jî destnîşan bikim bidim xuyakirin. Ji derên min yên sereke pirtûka ji bingeha rêzimana kurdî ya Doktor Mihemed Ebdû Elî, û mamoste Merwan Bereket ê tiştê pir ji wan jê derê me li ser pirtûkên wan ne û digel rê jê derin din. Bêhêvî me em demek xweş û baş bi hev re biborînin. Navê wanaya me îro kîte kît û bêje kît û bêje. Yek kît an kite an jî kit çi ye? Ji ew dengê ku bi vekirina vekirin û girtina devê me re derdikeve kît tê gotin. An jî bi erebî jê re dibêjin etehcî ye. Ango dema em peyvekê ya jî gotinekê yan jî navekî dixwînin, em yekser wê navîn naxwînin. Li cina em bêhna xwe vedidin, em radiwestin. Di wê rawestinê de em dibêjin kît. Kîtkirin an jî wekî dibê teqtiye. Ew kît jî beşê herî biçûk di bêjeyê de ye. Yanî ji wê bêtir em nikarin bêjeyê kurt bikin, wê kîtê kurt bikin. Di zimanê kurdî de bi gelemperî ji yekê heta pênc tîpan di kîtekê de peyda dibin. Têbîna didiyê tîpên dengdêr wek a, û, ö, e û heya dawiyê Bi tena serê xwe yan digel tîpekê yan çend tîpên dengdar kanin kîtekê çêkin. Yanê tîpên dengdêr vanê ji wir me dest nîşan kirin. Evna bi serê xar ji devê me derdikevin. Yanê ti alîkariyê ji tîpin din naxazin û ti astengan di derketinê de nabînin. Em dema devê xwe vedikin bên A Yekser derdikeve û yekser derdikeve. Eva ji têbîn ji bo tîpên dengdêr. Lê tîpên dengdar bi tena serê xwe û bê alîkariya tîpên dengdêr nikanin kîteyan pêk bînin. Eger em tîpik dengdêr bi tîpa dengdar re bilêv nekin û bi lêvkirina wan jî her rewşenbîrek, her xwendevanek ew her zimanzanek bi şêweyekî bilêv dikin, Ew jî cîdawazî tê de heye. Bi lêvkirine a me jî em tîpa ê vê dixînin. Dema em kê tîpa dengdar bixînin, em tîpa ê bi lêvkirina tîpan tîpên dengdêr digel tîpên dengdar dixînin. Nimûneyê sisiyê kît ji yek an ji yekê bêtir ji tîpan pêk tê. Yanê tîpik tenê wek me got tîpa deng dêr kane kîtekê çêke an jî tîpek deng dêr digel tîpekê an jî bêtir ji tîpekê ji tîpên dengdar kîtekê çêbike. Niha jî em ê çend nimûnan bînin ziman. Cureyên kîtan li gorî hejmara tîpan. Niha em kanin çend cura tîp kîte hene. Di riya tîpên wê kîtê em kanin van cureyan bêjin. Yek tîpeke dengdêr bi tena serê xwe Kone kîtekê pêk bîne. Wek li me li cûr berê jî got, ev tîpina a, û, i, e, ê û wekî din ev na bi serê xwe kîtek e. Me got, ji tîpekê heya pênc tîpan kîte çê dibin. Eva nimûneya yekê. A didiyê Tîpek dengdêr û yek dengdar. Yan ku tîpek dengdêr û yek dengdar bi hev re ew jî kîtekê kanin çê bikin. Wek nimûne av, ba, ka yan jî ka me re bi du şêweyê kanê vê bêjeyê bilêv bike. Dê, rê, di, bi, du, jî,

Tîpek dengdêr digel du tîp dengdar ew jî kanin kîtekê bi pêk bînin. Wek nimûne bar, har, hûr, pûr, mûr, ast, şev, têr. Sor, Di vir de dîsa me tîpên dengdêr rengîn kirine, bi rengê sor me dest nîşan kirine û tîpên dengdar jî du tîp dengdar tê de hene. Di her bêjeyekê de an her kîtekê ji van kîtan du tîp dengdar hene û tîpek dengdêr heye. Di tîpoyekê de a, ab, paşê û, paşê o, o, paşê a, paşê e, paşê ê, paşê o. Ev in nimûneya sistiyan ji cureyê kîton. Cureyê çaran tîpek dengdêr û sê tîp dengdar. Tîpek dengdêr digel sê tîp dengdar ew jî dibin kîtek. Em konin çend nimûneyê jî bînin ziman wek deng, reng, star, tirs, çewt yan jî çewt, bext. Em bala xwe bidêne di van kîtan de tenê tîpek dengdêr heye. e, e, a, i, e, e. Û sê tîp dengdar hene. Di vir de D, N, G û R, N, G û S, T, R û T, R, S hevna tîpên dengdar in. Me got vir de tîpek dengdêr di gel sê tîp dengdar kîtekê pêk tînin. Nimûneya pêncan tîpek dengdêr û çar tîp dengdar. Di vir de çar tîp dengdar di gel tîpek dengdêr kanin kîtekê çêkin yan jî pêk bînin. Wek nimûne stran, stand Şikeft. Ev cureye jî kêm e yanê di zimên de peyvên pirindik hene bi van kîtan pêk tên. Ew jî di vir de dîsa me got çar tîp dengdar hene û tîpik dengdêr a di derê de. Ê, sê, tê, rê, a, in. Nê. Û di vi derê de jî dîsa çar tîp dengdar hene û tîpek dengdêr heye. Di vir de heman şêwe ye, çar tîp dengdar û tîpek dengdêr. Ev bûn cureyên kîtan li gor hejmara tîpan. Me pênc cure hijmartin. Em ê niha werin ser bêjeyê. Me got navnîşana waneya me kêt û bêje ye. Bêje li bi derê gelo ma bêje çi ye, çi wate bêje heye? Bêje ku jê re peyv jî yan jî şor jî yan jî axaftin jî yan jî qise bi zaravayê soranî tê kirin ew dîsa sor jî tê gotin.

Ji tu bariyek wê heye, delametek wê heye, yanê karekî, tiştekî dest ji me re xuya dike. Navê mirovan, navê ajalan, navê riwikan, dar û beran, navê tiştan, her tiştek bi navekî tê ew kirin. Wekî dibê nav ne, bêje jî wekî dibê watayekê didê divê derê de. Bi riya peyvan an jî gotinan an jî şûran mirov kane heşt û ramanên xwe bigihîne mirovên din. Dema em bi yekî re diaxivin li hember me bê, çi bi deng çi bi alavên ragîhandinê em diaxivin, em dengê xwe an jî bi riya bêjeyan, bi riya gotinan em dengê xwe digihînin wî kesî yan wê kesê. Hin peyv hene me got xwedî wate ne her peyvek xwedî wate ye lê hin peyv hene di vir de di zimên de hin peyv hene eger ew bi bêjeyên din re netên girêdan an jî nekevin hevokan ew ti wateyê nadin wek çi Me gû bêje bi giştî, bi gelemperî xwedî wateye, xwedî tiştekî dinimûne, ramanekê tiştekî dinimûne. Lê di derê de me got hin peyv hene rast em peyv bi nav dikin lê derveyî hevokê an jî eger bi tiştên bi navin din re netên girêdan ew bêwatene. Wataya wan nîne. Wek nimûne li bi di ji di çend xal de û bi çend xal re. Ev em jê re dibêjin daçek. Daçek bi xwe peyvine. Biburin. An bêjene bi xwe lê li derveyî hevokê yan jî eger bi bêjeyên din re netên girêdan wateyê wan tune bi xwe li li çiyê em nizanin bi çiyê em nizanin dê tenê çiyê em nizanin ji çiyê em nizanin eger em nexin hevokan û em wan di hevokê de bi kar neynin Ev bê wate ne li derveyî hevûkan. Hebûna daçekan rast e bê wate ne derveyî hevûkan lê hebûna daçekan di hevûkan de zûr girîng û pêwîst e. Bêyî wan hevûk kulek dibin, û wateya wan zelal nabe. Em nikanin bê doçek pir hevûkan li dar xînin û cihê wê hevûkan an jî tiştê wateyê wan hevûkan açiq nabe zelal nabe di wê derê de.

Eva têbîn bî me ku li ser peyvên hene û lê wetayê wan nînin tune ne me doçek bi nav kirin me got doçek jî dervayî hevokê dervayî Doçek herûf û cer bi erebî vê re dibêjin. Herf cer em konin bi nav bikin û wataya wan me got derve yê hevokê tineyê dibe derê de. Lê eger nekevin hevokan jî hevok temam nabe û wataya wê zelal nabe û kulek nemîne. Yanê tiştekî me gotî. Li gor hejmara kîteyan em kanin niha bêjeyan bijimêrin yan jî cureyên bêjeyan li gorî hejmara kîteyan bi nav bikin yan jî di ser re derbas bin. Em kanin çend bêje hene cureyê bêjeya em kanin wan jî di ser re derbas bin. Wek nimûne em jê re dibêjin yek kîteyî yanê hevû bêjeyên Yek kîteyî Peyvên yek kîteyî Yek kîte, yek kîteyî cê re tê gotin. Wek nimûne wek nav, av, bav, dê, guh, Stêr, lêv, kesk. Bala xwe bidinê em bi carekê van peyvan bi nav dikin. Ango em tê de nasekinin. Em bêhna xwe tê de ranawestînin. Em bi yekcar, yekser ew ji devê me derdikeve. Em bên nav, av, bav, dê, guh, stêr, Lêv, kesk, eva cureyê peyvan li gor hejmara kîteyan me got yek kîteyî, yek kîteyî. Hejmara dudiyê ew cureyê dudiyê du kîteyî, yanî peyvên an jî bêjeyên yan jî şûrên du kîte di vir de. Wek nimûne a va. Tek em binêrin bilêvkirina wan em çawa bilêv dikin vên a va em du caran e, dengê xwe derdixînin a va za va ev jî bî du car me dengê xwe derxist ka nî an jî kanî kanî e nî da nîn Gotin, Xwe rin kiras. Were em carek di lê vegerin. Em bêjin a va. Em bala xwe bidinê tîpa a tîpeke dengdêr e, tîpa vê tîpeke dengdar e û dû re tîpek dengdêr dîso hatiye. Di vê derê de ev bêjeno, ev gotinino an jî ev şûrina ji du kîteyan, ji du miqtean, ji du parçan pêk tên. Yek a, em bilêv dikin û va. A, va. A din, za û va. Du cara em bilêv dikin an jî wan dixwînin. Ka û nî. Ka yan jî ka va tîpê ka me got bi du şêweyan tê bilêvkirin sert û nerm. E û nî, e nî, e nî. Em kanin di vir de rawestin yanê em kanin tîpa e bilêv bikin paşê nî. E nî du cara em bilêv dikin. Da nîn.

Ti sê sê kîteyî sê kîteyî wek nimûne ve xwarin vexwarin em sê caran vê bêjeyê bi lêv dikin vexwarin ve yek xwa di du rin si sê. Vexwendin, ve-xwen-din. Sê cara em vê bêjeyê dîsa dixwînin. Ve, xwen û din. Kur, dis, tan. Sê caran em bêjeya yan jî navê Kurdistan têda radiwestin. Kur, dis, tan. Sê kîteyî, heva sê kîte di vir de hene. Bêjeya din der a nîn. Bala xwe bidinê em der bi tenê dixwînin û a tîpik e. Dengdêr e, me got tîpên dengdêr bi serê xwe kanin kîtekê çê bikin. Û nîn ew jî kîtek bi serê xwe ye, tîpa î ew jî dengdêr e tê de heye. Hil a nîn, hilanîn. Hil. Kîteke a kîteke û nîn kîteke. Rê kirin rê ki rin sê kîtine. Rê yek ki yek û rin yek bî sê kîte dibe derê de. Di navê van cireyê bêjeyan di vir de me got sê kîteyî yan jî sê kîte sê kîte û pêk tê. Cireyê çaran çar kîteyî yanê ji çar beşan yan jî çar parçan pêk tên wek nimûne vemirandin vemirandin ve mi ran din bîn çend ve yek mi di du ran si sê din çar Firda bîn çar perçe, çar beş yan jî çar kîte vemirandin, ve mi ran din. Bêceya di diyê ni vî san din, nivîsandin. Nivîsandin jî ji çar beşan an ji çar perçan an ji çar kîteyan pêk tê. Ni Yek, vî, di du, san, ti sê, din, çar. Firda em carek din bixwînin nivîsandin. Nivîsandin. Em çar cara vê bêjeyê bi hêna xwe derdixin. Nivîsandin. Verêkirin, verêkirin, ve yek, rê di du, ki si sê û rin Çar. Di vê deyrê de bî çar beş an çar perçe ji vê bêjeyê pêk tînin, ev jî dibê bêjeyên çarkîteyî, verêkirin, verêkirin, lihevxistin. Li hev xistin, bala xwe bidinê li, wek daçek me got, daçek e, hev, ev jî cinav tê, em ê paşê û di ser wan re derbas bin, xistin, ewa jî lêker e, cizrê raya lêkerê ye. Çar beş tê de hene, çar parçe tê de hene, em jê re dibêjin kît. Em li her yekê bi navê kît Bang wan dikin. Li hev xistin. Li hev xistin. Eva bî cureyê çaran ji bêjeyên li gor kîteyan. Pênc kîteyî, cureyê pêncan, pênc kîteyî wek nimûne welat parêzî. Welat parêzî, em bi derbikê carekê bixwînin, welat parêzî binêrin we lat pa rê zî. Pênc caran em bêhna xwe di vê bêjeyên de derdixînin. Ew jî em jê re dibêjin kîte. Welat parêzî welat parêzî nimûneya din niştiman perwer niştiman perwer niş ti man perwer ev jî Kîtek, eva di du, eva si sê, eva çar, eva pênc. Ji reyên van bêjeyan jî hinekî kêm in yanê di zimanê kurdî de ev jî. Bi vê şeweyî em gîhan dawiya waneya xwe Her kesê bi me re beşdar bûye ez wan zor zor ji dil û can de spas dikim. Ez li benda nêrîn û têbînên we me. Bimînin di xweşiyê de.